Yoo, ɛno nso Ɔbɔadeɛ de yɛ nkwa kyerɛ yɛn. Asɛm dwumadie a yɛyɛ no wɔ AKTV, Awurade Adaworoma, ɛnnɛ nso mo soa, me nenam mu ara maba abɛpue Global Sun City. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, yɛn nyinaa yɛnim yadeɛ kɔdiawu a aba wiase nyinaa ma Ghana nso yɛn ho aba bɛka adwaa mu a sɛbeɛso asɛbeɛmu yɛaka yɛn nyinaa agu dan mu sɛ yɛnhyɛ yɛn ho so kakra naawɔtwe mmiɛnsa ni a yɛkɔ baabi bɛba bɛka ho na yɛabɔ mpaeɛ sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ. Ɛnnɛ Awurade adom me duru Global no makɔto me maame bi wɔ hɔ a Awurade afa ne so ayi daeɛ akyerɛ no, wama no daeɛ, wanya aduro wɔ daeɛ mu a Nyankopɔn afa kwan bi so akyerɛ no sɛ ɔmfa nsa yadeɛ yi a aba yɛ kɔdiawuo yi na mpanyinfoɔ sɛ ɛka ɛɛku me yɛgye no kwaku anum ɛno nti me maame no ɔwɔ ha saa berɛ yi a meekasa yi nti mɛpɛ sɛ mɛbisa ne din na deɛ ɛwɔ hɔ biara no yɛde atoa so maame mpaakyɛw me moa kɔ aba ɛba asɛm dwumadi nso mepaakyɛw na yɛfrɛ wo sɛn yɛfrɛ mataa yoo mataa deɛ ɛteɛ ne sɛ manya no nteɛ sɛ wo se wanya daeɛ Woasɔ daeɛ anya aduro a yadeɛ kɔdi awuo yi, Awurade afa so de aduro aba, na daeɛ no sɛn na wosi hunu no ho? A Ɛyɛ nokorɛ sɛ manya aduro no, na daeɛ no ɛbaeɛ three weeks ni, ɛma me bɔɔ me berɛ yi amaneɛ. Nti me ka kyerɛɛ no ne yɛn koraa yɛ booboo ho, na ɔno boo kyerɛ sɛ yɛbɛyɛ dɛ koraa na yɛatumi de aduro no akɔ Nti me wɔ hɔ ara na ɛnɛ bɛyɛ three days na daeɛ no san baa bio. Na ɛkyerɛ sɛ m'aso yɛ den. Na me san kɔbɔɔ no amaneɛ. Deɛ ɛno ara na me frɛɛ no bɔɔ no amaneɛ. Nti me bɔɔ no amaneɛ no na ɔse ɔbɛdi ho dwuma. Nti anɔpa yi me wɔ fie me kɔɔ Tema. Me baeɛ a ɔse waba abɛhwehwɛ me. Na me se den asɛm a? Na ɔse deɛ me ka kyerɛɛ no no ɛna ɔne sɔfo bi wɔn di ho dwuma a Sɔfo no se me mmra. Ɛne saa anɔpa yi mede bɛhyia mo ha. Yoo maame mepa kyɛ wo na daeɛ no sɛ na wo si huu no aduro no sɛ na ɛsi baeɛ fa mpɛ sɛ wo de to dwa ma amansan amansan a kyɛ sɛ Ghana wiase nyinaa ɛhunu kwan a fa so a wo nya aduro no. Eeh aduro no deɛ me nyaa ne sɛ me me wɔ hɔ no me da a me som daeɛ a ne yɛ yɛ aduro akyerɛ me deɛ yɛ aduro no kyerɛ me nso a me de yɛ adwuma a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ. Obi a mede aduro no bɛsa aneale biara, me ho tɔ no. Ɛnyɛ saa aduro wei. Ɛnyɛ saa aduro wei a ɛnnɛ da yi wɔyi kyerɛ me. Aduro foforɔ wɔ hɔ a mede sa amanfoɔ yareɛ ma wɔn ho tɔ wɔn. Na aduro wei ne deɛ, ɛnnɛ bɛyɛ three weeks na wɔyi no wɔ dayɛm de kyerɛ me sɛ, yareɛ no a aba no, ɛho aduro na wɔn de rekyerɛ me no nti, memfa nkɔ nkɔma wɔn. Nti ɛbaa saa no, mebɔɔ me bra no amaneɛ, na me sɛ sisi a wei no yɛbɛyɛ dɛn na yɛde akɔ? Wontumi nsɔre prɛko pɛ sɛ wokɔ hospital na de aduro de akɔma obi saa, yɛnyɛ no saa. Nti ɛbɛyɛ dɛn? Na ɔse, Osita, yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so. Na me so, you must. Ɛnna yɛn deɛ, yɛn mmienu nyinaa yɛde sereeɛ a yɛgyaa ho asɛm di. Nti ɛnnɛ three days anadwo, medaeɛ na yɛsan yii aduro no kyerɛɛ me sɛ m'aso yɛ den. Ɛyɛ adukorɔ no ara.
Adukorɔ no ara, the same aduro no ara. Na ɔse m'aso yɛ den nti ayɛ sɛ menante sei mereba. Nti mereba no pɛ na ɔse wo w'aso yɛ den pa ara, aduro no a mede ama wo sɛ fa kɔ na wɔmfa nsa amanfoɔ yareɛ no, aduro no. Mekaeɛ no, first one a mekaeɛ, wanka hwee, wanyɛ ho adwuma biara, nti w'aso yɛ den, nti ayɛ sɛ me nam no, na ayɛ sɛ adeɛ round, white kurukuruukuru, na ɔse wo w'aso yɛ den, pɛndistom gye yareɛ no bi, nti wogye yareɛ no bi a, na wokɔ fa aduro no a wonom a, wobɛhu sɛ wo ho bɛtɔ, nti ɛhɔ ara na ɔde

Wo wie a fa duro no kɔ me ma wɔn a wɔn yare no na wɔn ho ndɔ wɔn na me sɛ mate deɛ ade kye anɔpa na me sɔre yɛ no ɛna me frɛ me bra wei na ɔbaɛ deɛ ɔbaɛ na me ka kyɛ no sɛ hwɛ sɛ daeɛ na daa me som yɛ no asan aba bio na wei deɛ yɛ asan ato yare no koraa deɛ ama me ma me ma no koraa ɛsere me sɛ ɛneɛ manya yare no bi nti me nkɔ hospital nkɔ check nti.

ɛbaeɛ a sɔfo yi de frɛ mo a mede tee. Yoo Ghana man wiase man nyinaa mo a mohwɛ me biaa no daeɛ deɛ nyɛ yɛ pɛn so na daeɛ bɛba ɛfiri tete na Nyame nam nadiyifoɔ so yi nneɛma kyerɛ wɔn wɔ daeɛ mu na da biaa meka mese me ho yɛ anka nyansani biaa nkaa bi da Sɔfo a sɛ mekosii ne so a wodi dwuma yi ama nnɛ yɛde afidie yi, yɛfa fidie so de aduro yi ato dwa anaasɛ yɛbɛfa so ama Nyame nam so ama ɔde asa yadeɛ yi, saa sɔfo no Nyame nhyira no paa. Nansa yi me ara mete hɔ na obi frɛ me sɛ, sɔfo baako frɛ me sɛ Nyame akasa akyerɛ no sɛ, Ɔnkɔbɔ mpae mma wɔn a wɔakwara ntaa wɔn nam se, Puei! Saa na ɛteɛ de a, ɛnam dua so na ahoma hunu soro. Mema obi mfrɛ MP a wɔbɛn no. Yɛfrɛ MP no a, MP no asɛm a ɔbɛka ne sɛ, Nnipa no ankasa nsɔre nkɔ kwarantan, baabi a akwara ntaa wɔn no. Ɛnni nnansa, wɔbɛsan akɔgyina hɔ asa laase a yɛkɔsa laase yɛto aba ama wɔn. Nti yɛsrɛ, baabi biara a wohwɛ yɛn, Ghana Ɔmampanin, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, mesrɛ wo, ɛne diem, Nana. Ewiase deɛ obi, ɛnyɛ kwan baako pɛ na yɛfa so a sɛbi ɛsɔn. Ɛɛ, obi na ɛkaa ɔse, obi nim kwan koro a nwansena faa so foro kaa. Na mpanyinfoɔ sɛ akyinnyegyeɛ nti na aboa, ɛɛ, aboa nwansena. Aa, ɛɛ, ab, nsuo nkuro nsuo, yɛku na yɛhu ano hwɛ sɛ ampa nsuo kuro nsuo ni a. Yɛ papa yi a ɔte me nsa benkum so yi, mɛbisa no deɛ nti a ɔde yɛn maame yi akyi baeɛ. Na na ɔreka biribi sɛ, Maame yi, ɔyaree mmerɛ bi ma maame yi maa no aduro maa Nyame nam so ma ne ho tɔɔ no. Nti mpɛ sɛ ɛka ekum yɛgye no kwakuo no mu mebisa ɔno ankasa sɛ paapa ɛsɛ agya yɛ mo akɔ aba bie mu ɛ? Yoo yɛ nam.
Mepakyɛw yɛfrɛ wo sɛn? Me din de Pius.
Yoo na yɛ maame yi wo nim no sɛn? Ɛɛ yɛ maame no me nim no sɛ ɔyɛ aduro ma amanfoɔ. Me ne no te mantam baako. Efie ɛne ne fie nso ɛbɛn. Ntsi da kor na mowɔ hɔ na mese me tsir pae me paa, meyɛ hu a mennhu dza meyɛ na mokɔ no stataa. Me tsir pae me, honam nyina yɛ me ya, me so saa. Nna menntwɛn, oedu hɔ wɔmaa me dur bi, me so saa. Nsu. Ɔyɛ aborɔfo duru anaa?
Daabi, nnyɛ aborɔfo dur, bibiduro a wɔanoa. Nyame nokwar dɛ, mennim dur no din. Nna yetu.

Nti ɛhɔ na meyɛɛ dɛn? Mede gyee no diiɛ sɛ maame yi, ɛyɛ nokorɛ sɛ n'aduro no ɛyɛ adwuma. Na nsɛm mu ara nso a mesan hɔ a na me ti ɛrepae me biom kɔɔ ne hɔ sɛ ata me ti oo ne so adeɛ asa nti adeɛ kye a memmra. Nti mekɔɛ ara yɛtenee porch no so a ɔso ɔreba. Ɔkɔɔ ne fikyire ɔbaeɛ a ɔkita ahaban mmienu baeɛ ɛna ɔfaa atere ɔworɔ ahaban no mu a mehwɛɛ no a ɔposaa ahaban no de guu atere so ɛna nso mepagya me ti

nka ɛnde nka mɛakɔda. Nti me nso megyinaaɛ hwɛ ɔne Akoma no yɛ adwuma no wieeɛ a ɛna mekɔ fie kɔdaeɛ. Kyerɛ sɛ Nyame faa so. Nyame faa so. Nti me kɔdaeɛ a adeɛ bɛkye no atipae no ɛkɔ.
Yoo Nana ma me mmra wo so mepakyɛw na aduro no wɔ yɛɛ saa no a wɔ gyee wo sika anaa sɛ wanyɛ wo sika. Dabi dabi wɔ nyɛ me sika nyɛ me aduro. Yoo ɛneɛ twɛn me a meba Martha mepakyɛw nti sɛsɛ aduro yi a Awurade ɛnam daeɛ so de ama woɔ yi mebisa sɛ Ghana mampanin ɛka kyerɛ wo sɛ aduro yi wɔbɛtɔ a, wobɛtɔn ama no anaasɛ wobɛyɛ no dɛn?
Oo, aduro no mentɔn.
Wankyerɛ me sɛ mentɔn. Daeɛ no baeɛ, wanka ankyerɛ me sɛ aduro mede rema wo nti kɔkɔtɔn. Wanka sɛ mentɔn. Ɔse mengye na memfa mma ayarefoɔ no. Nti sɛ Nyame yɛ adom na sɛ yɛdi kan yɛ aduro no test no ba bɛyɛ sɛ five na three days, ɔkyerɛɛ sɛ three days. Wɔnom aduro no a. Wɔnom aduro no anɔpa, awia, anwummere. Nti wɔbɛnom no saa three days. Nti wɔnom no three days no na sɛ wɔwie a, wɔnkɔ check. Nti wɔkɔ check a, wɔbɛhu sɛ yareɛ biara nni hɔ. Nti sɛ wɔn check na sɛ yareɛ biara nni hɔ a, menni problem biara. Nti ɛno no, yɛ ɛno ara ne sɛ yɛyɛ aduro no de ama ayarefoɔ no. Yɛnnye sika biara. Mata. Wɔn anka sɛ menyɛ. Nyame nhyira wo.
Nana Addo, mpaninfoɔ sɛ yɛnkɔ yɛn mma, yɛbɛda hu sɛ kwaa mu teɛ. Nana, wei deɛ mede Nyame din srɛ wo, Adaworo ma nana. Ɛɛ adeɛ bi wɔ bibifoɔ ho sɛ adeɛ bi a ɛfu obi a ɛyɛ a ne ani nnye ho. Adeɛ bi a ɛfu obi a no sɛ wei ka yei na ɔse ɛ mede gye mpempempempempem anaasɛ obi koraa bɛtumi aka sɛ ɔtɔn ne fie. Na maame yɛ no ho asɛm ne sɛ wɔnya aduro no yɛkyerɛ no sɛ ɔntɔn nti nana mesrɛ wo Wo deɛ me yɛn sɔ bi nhwɛ na yɛhu sɛ deɛ ɛsi te mesrɛ mepaakyɛw paa na awurade yadom sɛ deɛ wɔkyire na sɛ aduro no ka nipa no ayadeɛ no kɔ pɛ na sɛ ɔman no anaa sɛ nipa ayadeɛ no awurade bɛfa no so asa no yadeɛ no sɛ kɔ no wɔ aseda bi ne ɔde bɛma no deɛ neɛ mpanyifoɔ sɛ deɛ ɔpotɔ ama no afeɛ wɔ nkyiri so ɔde bɔ mu kɔtɔ kora wate aduaba berɛ ato fam yɛdi ɛma ne bunu nti nana w'adaworoma yɛsɛmpa, wo, wo sɛmpa. Martha, enti seesei no wobɛtumi akyerɛ ɛkwan aduro no, sɛ bi ɛka wo nsa a, wobɛ, ɛɛ, wobɛtumi, yɛkyerɛ wo sɛ deɛ nipa no bɛfa kwan no so a ɔbɛsi anom no. Mpakyɛ ae.
Ɔkyerɛɛ me sɛ, ɛɛ, small grass bi ɛna wɔn de kyerɛɛ me. Wohu na abɛhu.
Ɛɛ, small grass bi na ɔde kyerɛɛ me sɛ yɛhwie aduro no a ɛma, na wode ama baako, awia no anom koro, anwummere no anom baako. Mprɛnsa dakoro.
Mprɛnsa dakoro for three days.
Na kyerɛ sɛ awie. Yoo, ɛnnɛ a merekasa yi yɛ Oforisuo bosome da a ɛtɔ so dunan, mekyerɛ 14th April, ɛnnɛ da yi a merekasa yi. Wohwɛ sɛdeɛ woso a, m'ani asi abere yi a ɔhɔhoɔ bɛnya wɔn afiri Kuromani, yadeɛ ɛreya. Yadeɛ yi nti, ama seesei yɛn a yɛnni bie nyinaa yɛaka dɛm. Deɛ ɔwɔ bie mpo deɛ, ɔwɔ hɔ koraa na sɛ yɛde aduane to a na ɔbɛnya sika de atɔ. Nti yɛsrɛ mo, yɛpa mo akyɛw, mpanyinfoɔ a mowɔ ɔman yi mu, Ade a mɛsan asi so bio ma ɛyɛ me ya ne sɛ, sɛ wonya hint bi anaasɛ mmoa bi koraa a ɛbɛboa Ghanaman na MP bi wɔ wo mpasua so na woka kyerɛ no sɛ sei na mate a, na watwi n'ani sɛ Asabiɛsɔn hɔ ne mpoano. Na ɛbɛkɔ akɔkora sɛ ɛbɛduru tam a ɛbɛba abɛto aba a, afei na na wɔawurawura fie mu repa kyɛw. Mesrɛ mo o, mo adaworoma, seesei deɛ sɛdeɛ mo ne nnipa ani rete, Ka ne n'agya mo yɛ a na kyɛ sɛ yɛatu afa so. Sɛ moanhwɛ yie a, sɛdeɛ meka no da biara no, moanhwɛ yie a mode kɔɛnse bɛto aba mmerɛ bi a ɛba. Sɛ nti ne sɛ kwasea n'ani te a, sɛbea mu na ne, ɛɛ, kyerɛ sɛ agorɔ no, na ne nyinaa na agu. Nti mede mo bɛsi ha na mada m'abadwafoɔ anaasɛ nnɛ mpanyimfoɔ a me ne wɔn tena ase yi ase. Na baabi a wo nsa bɛka adeɛ yi bi biara, nnɛ ne kyena yi ara, Nana, ababaawa no se, nti me, me, mepakyɛ wo, Maame, seesei Nana ka sɛ, Ɔmampanin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, wɔka sɛ mɛfa wo mmra na nkɔ yɛ aduro na wobɛkɔ. Sɛ aduro no deɛ, ɔka sɛ menyɛ a, mentumi nkɔ ne fie nkɔ yɛ aduro no wɔ hɔ. Saa. Te sɛ meyɛ no wɔ me, me ha. Nti meyɛ aduro no wie a, na yɛde a, me ankasa mɛnom bi, berɛ yi nso bɛnom bi, sɔfo no nso bɛnom bi, w'ankasa nso wobɛnom bi. Mate. Enti wonom bi wie a. Nana sɛdeɛ ɛteɛ no mpanyimfoɔ sɛ ɛka akum yɛ gye no kwaku anum wɔso ɔbɛyɛ aduro no wɔ ne fie na mmom ɔyɛ aduro no wɔ ne fie a ɔno ɔbɛnom bi me nso a mekasa yi mɛnom bi ɛyɛ ɔfa payɔs bɛnom bi sɔfo no nam ne so anyame adaworoma ɔgye asɛm no wantena so a wɔdwene nipa ho no wɔno nso bɛnom bi Enti w'adaworoma nana wofrɛ no mprɛdu ɔbɛba, na mmom ɔba a ɔbɛyɛ aduro no ɔde aba, na ɔba a ɔbɛhwɛ sɛ nnipa nnum anaasɛ five no a ayi wɔn sɛ ɔnni kan mfa aduro no nka wɔn no, anɔpa no ka bɛba abɛfa no de no akɔ akɔma, ɔde akɔ akɔma wɔn, awia nso na ɔde ama wɔn, anwummerɛ na ɔde ama wɔn, wɔyɛ no saa nnansa na, ɛdi nnansa na yɛnkɔ test hwɛ na yɛnhwɛ deɛ Nyankopɔn bɛsi ayɛ. Daeɛ deɛ mma yɛmfa nni agorɔ, Awurade nam daeɛ mu yi nneɛma bebree kyerɛ Ne mma. Ebi yɛ anisoadehunu, ebi yɛ adayɛ, obi nso so ɛne anim no nso sɛ me ne wo kasa yi a na Nyame ayi na yɛ maame die deɛ ɛyɛ daeɛ na adeɛ a ma m'ani agye ho a mepɛ sɛ ɔmampanin de ho gye asɛm yi mu sɛ nti ne sɛ wo na ɛsɛ obiara bɔ ɔsoboɔ nana yɛama wo din a yɛnka yɛama wo din a yɛnka nti wadaworo ma mesrɛ ɔbɔ mmɔden ara na di aduro yi ho dwuma ma me na menim sɛ ɛbɛboa yɛn nyinaa